Azul fell-awen, sslam fell-awen, i temɛen tiyessetmatin, lbaraka n Lmasiḥ ɣef yal yiwen, ɣef yal yiwet. Tubarek yisem n Lmasiḥ, agellid-nneɣ, ssid-nneɣ, bab lɛaḍima, bab tmanegt. Netta ɣ-iseddayen, netta ɣ-ittwellihen, netta ilan d ameksa, ameksa lɛali. Inak ulli-inu ssnent ṣṣut-iw yerna ttabaɛent-tt. Ittubarek yisem-is lɛaḍima ad tuɣal netta weḥd-s. N tt-ittḥunun fell-aneɣ, netta aɣ ittselliken si twaɣiyin, netta aɣ ittselliken si tḥila n weɛdaw, netta aɣ iṭṭfen afus, aɣ ittaṭṭaf afus yal ass i wakken ad neddu ar zdat. Ittubarek yisem-is.

neɣ i d-mmugren inelmaden, neɣ akud nnuɣen inelmaden, n zmadi daɣen i d-keccfen inelmaden, mem Lmasiḥ ihder-d ihder-d ɣef aṭas n leḥwayeǧ, iɛeggen-d inek ad d-assen lanbiya n lekdeb s ufella d izaman daxel d uccanen, iwakken iwakken ad as-xerben neɣ iwakken ad srewten taqeḍɛit n Lmasiḥ. Nekk d ayen d ayen iqwan d ayen izaden di lewqat-agi imgura nettwali ulac aselmed ur muteṣleḍ ara kan sya d nesqerdec akkagi ayen illan dija di tira iqedsen après mi serḥeɣ lweqt mi serḥeɣ Lmasiḥ ad nwali

I tmezgida-ines i yesbeɛ tjemmuyaɛ yemxalafen, kul yiwet acu i d-yufa deg-s n diri ihder-d fell-as, inha-tt, donc i wakken ad d-tuɣal bien sûr s leḥmala-ines, i wakken ad d-tuɣal ar s abrid n tidet, i wakken ad d-tuɣal ar s abrid n Lmasiḥ, i wakken ad d-tuɣal ar tikli s wawal n Lmasiḥ. Dagi tajmaɛt, tajmaɛt n Ifasus, ilummi-ten ɣef leḥmala tamezwarut, ini-asen dakken truḥ leḥmala tamezwarut. Apis iǧehhed-iten, isḍa tisetta, ini-as lameɛna atan wayen i yi-iɛeǧǧben deg-k, tkeṛheḍ lecɣal n yinikulaten akken i ten-keṛheɣ ula d nekk.

Inigi-inu n ṣṣeḥ dinna ɣur-wen anda akken yeṭṭef cciṭan amkan. Amatay wayen ur yi-neɛǧib ara deg-k llan kra n yimdanen mazal-iten ṭṭfen deg uselmed n Belɛam, iselmaden ugellid Balaq, ayen ara yilin d ssebba n tuccḍa i warraw n wat Isṛayil, yesselmad-asen ad ččen aksum yettunefken d iseflawen isadats yerna ad ten-tawi ccehwa n tnefsit-nsen. Llan daɣen kra. Llan daɣen ɣur-k kra n yimdanen yeṭṭfen deg uselmed inikulaten. Nek aselmed inikulaten. Anef dagi, deg yixef-agi, Lmasiḥ yudir-iten-id Martayen. Inikulaten-agi

ad k-ḥarbeɣ s ujenwi n yisem-iw. Donc, wiyaḍ i d-ixedmen les commentaires neɣ wiyaḍ i d-iheḍren ɣef uselmed inikuratiyen-agi, lqan d aselmed n yiwen isem-is Nicolas. Donc, d netta i d-yeǧǧan aselmed-agi. Aselmed-agi n Nicolas, d acu yesselmad? Yesselmad d akken tilelli i nesɛa, nesɛa tilelli, Ɣas d imasiḥiyen, nesɛa tilelli ad nexm leḥwayeǧ ineǧsen u ad nečč seg uksum i ttunefken i arebbiten n lekdeb, i lerwaḥ imeɛfan. Dɣek isseɛwej, isseɛwej tilelli yellan di Lmasiḥ i wakkenni, i wakkenni s tlelli-agi Ad nexdem s yisem-agi n tlelli i wakken ad yessiweḍ wigi ad as-yettḥessisen s aselmed-agi i Nikulatiyen-agi, neɣ tajmaɛt-agi n Nikulatiyen, wwḍen s aselmed anga ttidirent tudert, anga ttɛicen di neǧasa, ad xedmen ayen icemten, ayen ineǧsen, u ad tetten si lmakla neɣ seg iseflawen yettunefken i ṛebbiten n lekdeb. Deg ldunji, uselmed-agi ad d-itteddem une partie, neɣ amur aḥric seg uselmed n Lmasiḥ neɣ seg Wawal yellan d tidet, axaṭer Lmasiḥ d tidet isawal-aneɣ-d ɣer tlelli, lameɛna isawal-aneɣ-d ɣer tlelli i wakken ad nili d ilelliyen si ddnub, mačči d ilelliyen ad nexdem ddnub, lameɛna d ilelliyen si ddnub, iserrḥen-aɣ-d si tkelwa n ddnub, am at Isṛayil i d-iffɣen si Maṣer. Akka d-nwali commentaire-agi, pas d-nuɣal ad d-nwali.

Aselmaden imasiḥiyen s tlelli i sɛan zemren ad ččen iseflawen yettunefken i arebbi-t n lekdeb neɣ i ssadat neɣ i lmeqamat neɣ arebbi-t n lekdeb ay yerna ad d-anzen neɣ ad xedmen lecɣal i nelsen am at am at leǧnas niḍen am leǧnas niḍen amidun uminan donc atah atah wayen asselmaden neɣ ata wamek ad ttɛicin ata usekkud ata lsas s wis ad tidren inikulayitak inikulatinagi s wayagi ara ttidiren donc d ayen iweɛren mliḥ kra n usselmed Aɣ-yawin ad yinin tesɛam tilelli ad texdem aya, ad texdem aya, mačči d aselmed i d-kan s usiḍam. Kra n uselmed akin tesɛam tilelli wakin ad tesdenbem, wakin ad txemmem leḥwayeǧ ad xedmen wat ddunit, mačči s Uɣ-Lmasiḥ i d-kan. Qad yexta am at ddunit. Leḥwayeǧ ixulfen leqdasa n Lmasiḥ. Xaṭer Lmasiḥ yessawel-ana-d ar leqdasa.

Annect-agi icudd ar yiwet n tejmaɛt i d-iffɣen neɣ d inelmaden n yiwen isem-is Nicolas, llan-d di diacre de l'assemblée d'Antioche, d yiwen n inelmaden neɣ li diacre win yellan d aqeddac i temdint n Antioche, i yeffɣen i ubrid n Lmasiḥ. Curie Devi, Act six cinq, Di lecɣal n yimecgaren ad d-nef Nicolas-agi yella. Donc tajmaɛt-agi neɣ wigad yettekkan di tejmaɛt-agi ttabaɛen aselmed n Belɛam i sselmaden i yimasiḥiyen sselmaden i yimasiḥiyen ad ččen s tlelli i sɛan ad ččen aksum ittunefken i saddat yernu ad ttekkin di lecɣal ineǧǧsen am at ddunit lecɣal akk yeffɣen i lḥerma lecɣal akk icemten lǧasa ddnub ilkli ayen ixemǧen i wakk-nni am at ddunit am les nations. Donc dayen d ugur ameqqran ay atmaten at yessetmatin ma ad nwali aselmed amagi xaṭer d aselmed yettawin ar lmut d aselmed yettawin ar lǧahnama aselmed yettawin ar nnger maca yessawalen ɣer tlelli dɣa ddren ɣer tiseddarin ad nwali acu d-yenna wawal Sidi Ṛebbi lmacaḥ-inek ad tissinem tidet tittakkent ar tilelli

Sqa kra n ttwaḥsaben anwa t wexxam. Ma s win yellan d akli yewɛer tara ayen yellan tgel d igenwan. Win ittacin di ddnub, win ixeddmen ddnub d akli n ddnub. Nek ur qebbel ara ak ur nesselmed akin ah wa nekni d ilelliyen di Lmasiḥ nezmer nxem ayen i ɣ-ihwan. Wagi mačči d Lmasiḥ wagi, wagi mačči aselmed n Lmasiḥ. Nettusma d aklan n lḥeq. di lmasiḥ nettusma d kra n lḥeq d ayen yuran di roma ixef wis setta bulus inna-t-id zemma t-id nwali rapidmu ur nesɛi ara ur nettalas ara deg yiman-nneɣ ur nesɛi ara bixxu ttalasem ara deg yiman-nwen tabrat n wat roma Ixef wis setta. Ad nɣer si tseddast tis seṭṭac. I k-qeḍẓim abli ma tuɣalem d aklan n yiwen i wakken ad iḍebber fell-awen, ilaq ad s-taɣem awal ama di ddnub yettawin ɣer lmut, neɣ di ṭṭaɛa n Sidi Rebbi yettawin ɣer tudert taḥeqqit. Ameɛna Ḥmed Sidi Ṛebbi imi zik tella amdakla n ddnub, twalam zik, ad d-ihedder ɣef zik, amdakla n ddnub, ma teččiḍ teḍɛum s wulawen-nwen awalen i tlemdem. Iqef s uselkem si ddnub tuɣalem d aklan n lḥeqq, d aklan les esclaves de la justice, les esclaves de la sainteté, d aklan n lḥeqq, nettusa ur d-nukilan di Lmasiḥ, Ad nili d akla n lḥeqq. Tura ur d-heddreɣ s lɛeqleyya-nwen i wakken ad tfehmem axaṭer asga yewɛa lfehma. Am akken tellam, am akken tesselmem iman-nwen zik d akla n lɛar, i wakken ad txemmem lɛar, tura selmet iman-nwen d akla n lḥeqq, d ṣṣwab i wakken ad teṣfu tudert-nwen. Asmi tellam d akla n ddnub, texḍam i lḥeqq. Acuɣer, acu d-trebḥem s lecɣal-nni Su tesḥam tura, lecɣal i yettawin ɣer lmut. Walam, lecɣal yettawin ɣer lmut. Tura tettwaselkem si ddnub, tuɣalem d iqeddacen n Rebbi, lfayda-nwen d tikli deg ubrid yeṣfan akked tudert n dayem. Ddnub yettawi ɣer lmut, ma d ṛṛeḥma n Sidi Rebbi tettawi ɣer tudert n dayem, i tikli-nneɣ akked Lmasiḥ. Donc i tikli-nneɣ akked Lmasiḥ, kwilan d akla n Lmasiḥ, d akla n tudert, d akla n lḥeqq, d akla n tafat, mačči n ṭṭlam, mačči n ddnub, mačči n lǧasa. Donc imdanen wi kra iqeddacen neɣ lekdeb iselmaden. Actagi Sidi Rebbi ad ten-iḥaseb wa ten-iɛaqeb ɣef yagi. Wa ad iḥaseb wid iddan yid-sen wagi ad ten-iḍefren. Kra n uselmed ak inin ad tɛac di ddnub, ad teqqim di liḥala deg way telliḍ. Mačči d Lmasiḥ wagi. Lmasiḥ yusa-d i wakken ad ɣ-ifk tilelli, akken ad ɣ-iserreḥ si ddnub, akken ad ɣ-irdi ilelliyen.

Ɣur sida amek ḥadret ad tuɣalem d aklan. Donc aselmed-agi Nikulatiyen, Nikula neɣ tajmaɛt-agi d-yuru, yewwi-ten ar nnger. D aselmed n leǧnun, d aselmed ixulfen awalen n Lmasiḥ. Axaṭer Lmasiḥ yarupuruci neɣ innehu neɣ inna-yas i tmezgida n Biɛermus, inna-yas

Ur ɣ-d-isawel ara ad neǧǧ ass-a neɣ ass-ayen nniḍen. Akka Rebbi ur ɣ-d-isawel ara ad neǧǧ ass-a, ama isawel-aneɣ ad d-nleqd ass-a ɣer ṣṣfa. Kra n uselmed ay k-yeǧǧen d akli n ddnub, ay k-yeǧǧen di zzna, ay k-yeǧǧen di ssekran, Ak-ǧǧen di ddexxan, ak-ǧǧen di ccma, ak-ǧǧen di ccehwa n tnefsit, di ccehwa n ddunit. Aki n Lmasiḥ d ṛṛeḥma, d ṛṛeḥma kan. D ṣṣeḥ d ṛṛeḥma, justement ṛṛeḥma-agi n Lmasiḥ tettsellika. Ṛṛeḥma-agi tettbeddila. Nekk d tagi tettawi ɣer lecɣal yelhan, ṛṛeḥma n Lmasiḥ. D tagi d ṛṛeḥma. Ma d kra n ddnub, Lmasiḥ iserreḥ. Nekk ḥader win ak-ikellxen, a win am-ikellxen a weltma, ad teqqimeḍ di ddnub, teqqimeḍ akli n ddnub, di cceḥna, di teɛẓeg, deg wayen akk ineǧǧsen, iḍ yettenzin la pornografi, nnǧasa, la masturbation, lecɣal-agi irkeli, lecɣal ad d-ittawin i lmut, lecɣal n tnefsit ittawin ar ǧahennama. Imennuɣen, ccwal, rregmat, yir imeslayen, tismin, amaḥizzwer, tuffɣa n leɛqel, wigi ad agi ikelli, d akla n ddnub. Ma yella nxeddem lecɣal-agi d akla n ddnub i nella, lameɛna Lmasiḥ yessawel-aneɣ-d ɣer tlelli, i tilelli-agi i nesɛa di Lmasiḥ, i wakken ad nexdem lebɣi n Lmasiḥ. Aselmed inikulatiyen d acu ad d-iqqar, ad d-nekfu s wayagi, Tesɛam tilelli uṭṭunk d imasiḥiyen, tilelli-agi s tlelli-agi tesɛam di Lmasiḥ, wagi d aselmed inikulatiyen mačči d nekk. Aselmed-agi, linikulait, neɣ la dduktirin-agi n Nikola, ad tesselmad belli tesɛam tilelli di Lmasiḥ, s tlelli-agi tesɛam tzemrem ad teččem, ad tɛebdem irebbiten n lekdeb, xaṭer ma teččeḍ seg iseflawen-nsen, ça veut dire ad ten-tettɛebbideḍ. Lḥaǧa-nniḍen i yesselmad, s tlelli-agi tesɛam di Lmasiḥ, tzemrem ad txemmem leḥwayeǧ Axedmen wat ddunit wid ur numin ara. Donc assah, gma, weltma, leɣrur usselmed n lekdeb. Lameɛna nekkni, acu ɣ yesselmed wawal n Sidi Rebbi? Tilelli di Lmasiḥ tettseriḥ-aɣ si ddnub, tettseriḥ-aɣ si leqyud n ddnub, si leqyud n lmut. Tusselmed iṣeḥḥan, tilelli di Lmasiḥ lmeɛna-ines ad iliɣ d ilelli ad xedmeɣ ayen ila lebɣi n Lmasiḥ. D tagi d tilelli n ṣṣeḥ. Win, par exemple, ittakren neɣ win ittkeyyif n ddexxan neɣ win ittcummun neɣ win isekren neɣ tin izennun, ah, nekk d ilelli ad xedmeɣ akken i yi-ihwa. Non, telliḍ ara d ilelli dinna. D akli i telliḍ, justement. Xtar, yukan d ilelli i telliḍ ur txeddmeḍ ara annect-en. Meɛna ilelliyen d wid ixeddmen lebɣi n Sidi Rebbi, d wid iḥerzen lewṣayat n Lmasiḥ. Akken aḥad iman ay atmaten-iysetmatin, aselmed n tidet yettawi-aɣ ɣer tlelli.